Qal tiegħi, smajt lil Mark Morales u anki wkoll lil Matteus u forsi anki wkoll il-messaġġ ta' ta' Dan Otello. Mela minn issa jiena ħa nibda nieħu tuffieħa, ħaxix biss u ehm, żewġ liters ilma kuljum. Problema jkunx semana sew, għax aħna qed fednek. Ja. Għax għax jgħidlek dik id-dieta. Long number. Jekk jagħmel ġimagħtej hekk, ħajmur tajjeb. Ma tistax tibqa' sejjer hekk imbagħad ovvjament. Jekk Inti dejjem għadd tgħaddi, isma' jew jekk ħa tagħmel xi ħaġa mhijiex ta' konsistenza li ħa tkun il-ħajja tiegħek. Mhux din tagħmel tnejn tgħidulha din. Mhux hekk. Tiġi forsi qisha detox. Jekk ħa jkoll ġiex tuffiħat u ħaxix biss u ħa jagħmel ġimgħatej, il-ġisem naħseb jiġi. Mhux ħa jmut.
Mhux se jmut, anzi naħseb jieħu break u jieħu r-ruħ. Jiġifieri mhux qed ngħidu aħna li inti. Hemm riskju li wara dal-ġimgħatej jibda jiekol iżjed da? Dik waħda, għandek riskju wkoll ħa nkun onest miegħek Mark, u Karl, Illi aħna hemm differenza bejn nitilfu l-wiegħed u nitilfu x-xaħam. Mela ħa nsemmuha għax qisha ġiet lejn mid-direzzjoni. Mela isibu illi aħna jekk nagħmlu dieta biss, madwar 60 fil-mija ta' li nitilfu, tal-weight tagħna, ikun xaħam. Għandek l-40 fil-mija l-oħra però, illi sfortunatament hemm tendenza li jkun muscle. Dik ma rriduhiex. Għax aħna la rridu nitpaħħpu. U wkoll jekk aħna nitilfu minn dal-muscle, il-metaboliżmu tagħna ħa jimxi aktar bil-mod, illi ħa jwassal biex ir-rata li biha naħarqu l-kaloriji tkun anqas ukoll. Allura, kif jgħidu bl-Ingliż, it tends to backfire. Sewwa. Min-naħa l-oħra, jsibu li min jagħmel l-eżerċizzju, speċjalment dak l-eżerċizzju li nħobbu nuru hawn nitkellmu fuqu anke jiena u Mark, Dak li jdu resistance training, tajjeb fejn inti qed tuża l-weights, isibu li f'dak il-każ 80 fil-mija, mhux 60, ikun ġej mix-xaħam li qed naħarqu. Mela jekk qabel mingħajr l-exercise jiena kont qed naħraq 60 percent xaħam, bl-exercise ta' reżistenza 80 percent ġej mix-xaħam u 20 percent l-oħra ġejjin minn dak li jgħidulu lean body mass, jiġifieri dak li huwa muskolu u dawk l-affarijiet li mhumiex xaħam. Mela ara l-eżerċizzju kemm hu importanti. Min jagħmel crash diet, ħa nibda ngħaqqad naqra, x'jiġri? Hemm tendenza illi jkun fifty fifty, mela kemm jitlef xaħam ikun daqs kemm jitlef muscle, mela jekk pereżempju ħa nivvinta. Crash diet biex t. Crash diet, prosit. Crash diet x'inhi imma, sorry. Crash diet jiġifieri illi jiekol oġġett wieħed biss pereżempju f'ġurnata, jew li jiekol, Dak l-oġġett wieħed skont x'inhu, ftit wisq kaloriji, li nagħmel dieta estrema. Tgħid, vot li qegħdin ngħidu kif għadtlek jiena, pereżempju, hi ftit ħaxix, tuffieħa jew banana u żewġ liter, tliet liters ilma, u daqshekk. Eżatt, eżatt, eżatt. Hemm dit-tendenza illi jekk pereżempju bniedem tilef, ejja ngħidu ħa, ħames kilos, u għax għamel dil-crash diet, jiġifieri illi kien qed jiekol oġġett wieħed pereżempju, nofs bin-nofs jintilef xaħam daqs kemm jintilef muscle. X'tirriżulta dik? Tirriżulta li apparti li dan ħa taqbiżlu xi darba jieħu tuffieħa biss, meta inti jerġa' jibda jtik għol normali għax inti tlift mill-muscle, għandek il-metaboliżmu iktar bil-mod, equals, it-tendenza ta' ġismu, huwa, illi għax il-metaboliżmu huwa bil-mod, dak li ħa jiekol, m'hemmx dak l-oġġett b'saħħtu daqs qabel li qed jaħraqlek, li qed jużalek.